Күп җырлыйсың син, әме? Әмма сине белмиләр. Сәбәп нәрсәдә дип уйлыйсың? Нәрсәдә булырга мөмкин икән сәбәп? Э, менә җырчыларны ничек э, беләләр кешеләр менә барысы да ничек э, беләләр барысы да барысы да бит инде инстаграмда утырмыйлар барысы да контактта утырмыйлар шуңа күрә безнең төп менә аудитория дип әйтик әме аудитория бит инде ул карый Телевизор карый, радио тыңлый. Менә шуңа күрә инде э, минем уйлавымча, мин әле бик э, белеп бетермиләр минем э, бик әс реклама. Син э, синең турында менә э, социаль челтәрдә куйгач, хәзер Булгар радиосы аккаунтына куйгач, э, Илнар ул бик тыйнак дип язган э, Айсулу Габдинова, бу инде безнең коллегабыз Айсулу бик тыйнак дигән. Бәлки бераз гына тыйнаклык та комачаулый торгандыр сиңа.
Анысы, анысы, анысы да бар, әйе. Әйе, анысы да бар. Э, мин э, бит инде менә э, институтта укып, мин бит вокал белән көне төне шөгыльләнәм. Әйе. Минем өчен вокал менә ул минем гомерем. Менә беренче теге ничә әйтим икән, беренче первый цель. Максат, минем беренче максатым хәзер менә минем инде вокал. Шуңа күрә инде менә бу елларны, менә ничә ел укыдым э, институтта, дүрт ел буе укыганда инде мин тик вокал белән генә. Син бар көчне бирдең укуга, белем алуга. Әйе, белем алуга. Ләкин Илнар, вакыт җиткәндер инде, инде тамашачыга чыгарга вакыт җиткәндер. Сәхнәгә чыгарга вакыт җиткәндер. Чөнки дөрес җырлыйсың, шул кадәр төгәл җырлыйсың һәм күренә синең укыганлыгың. Ләкин э, беразга тагын бер комачаулый торган фактор, Ә, монда да, хәтта тыңлаучыбыз да безнең язып җибәргән, Илнар Исмагилов. Эх, сөйләшә дә белсә әле тагын татарча дип. Бераз гына менә шул э, үзенчәлек тә дип әйтик, э, шул бераз гына комачаулый торгандыр. Э, мин әйтмәс идем Илнар Мирановны татарча сөйләшә белми дип. Ул сөйләшә белә, ул э, бик тыйнак һәм әйтергә кирәк, ул шул кадәр сүзләрен үлчәп кенә әйе мин шундый кеше җиренә җиткереп кенә сөйләргә тырыша чөнки бар шундый кешеләр күп сөйләшә торган аз эшли торган кешеләр ә мин әйтер идем илнар биранов ул аз сөйләшеп күп эшли торган әйе дөресме әйе менә анысы минем турында һәм илнар менә бу очракта синең тыйнаклыгың турында әйтәсем килә тыйнак җырчылар Алар продюсерлар белән эшлиләр, күп очракта менә син әйтең, реклама җитми дидең, әйме? Бәлки монда э, сиңа ниндидер ныклы э, кул җитми торгандыр, сиңа сине юнәлтеп җибәрә торган Әйе. э, сүз дә юк. Венера Хатовна һәр җирдә үзенең укучыларын укытучы уку- укытучы буларак үзенең укучыларын тәкъдим итә, һәр җирдә дә ул аларны шундый матур итеп күрсәтә белә. Ләкин инде э, Менә продюсер мәсьәләсенә килгәндә, нәрсә дип әйтерсең? Чөнки яшь җырчыларга, синең кебек талантлы җырчыларга һәм тыйнак җырчыларга, аларга татар эстрадасында гына түгел, гомумән эстрадада үз урыннарын алырга бик катлаулы. Әйе, э, чыннан да менә продюсер белән эшләү ул бик э, кирәкле әйбер. Чөнки менә э, син э, җырны Эшлисең, э, җыр язасың, э, аранжировка эшләтәсең, э, теге үз көчеңнән килгәндә. Әйе. Шуннан соң бит инде ул җырга клип ясатырга кирәк. Ул клипны Э, кайда да күрсәтергә кирәк ну YouTube каналларында күрсәтү э, ул э, урынлы сүз дә ләкин анда аудитория шулай ук башка ләкин әйтәм башка анда аудитория безнең халык бит инде әйтәм уже Менә кабатланам, телевизор карый һәм радио тыңлый. Ну, продюсер ул ничә әйтим икән менә менә шушы бөтен җаваплылыкны үз өстенә ала сиңа бары тик иҗат итәргә генә кирәк булачак әйе менә ул шундый кеше э, булырга тиеш һәрбер э, артистның һәрбер җырчының э, шундый кеше булырга тиеш